La castanha es lo fruch emblematic d'Ardètge. Per seguir un pauc son caminament avèm entrevistat quauquis d'especialistas, Belu, que cultiva si castanhier en familha, Joèl Emar, que fai la recòrda professionalament de maquina, Jean Duplan, que coneis pro l'entreprés çò de trasfomaciu de la castanha de son fieu Patrice, e enfin Daniel Dumas, professor d'occitan a Fogat de Confiture.
Dins la castanha, i a tres compartiments, E si qu'ei bi, si qu'ei bien alimentat, i to, i to bello tres tortolhs dins dins les pinos. E coma qu'estón cos'è tan pau, no soven que uno, els autres òm pas estar nourrido e son plat. En principi lo combat lo tombo vers lo debut octobre e lo bucho vers lo 10 o 15. E qu'a pas la mèma castònha qu'a mèma. La vòstra es bòca pus genta, mè es pas melhor que la combada, mèma bèu moen, es moen sucrada que la combada. Nòstre, nòstros arrièra acompanhan la castònha dins las espinas, san gan, san rien. Pièi, los forcòlos servion surtout per la compara d'espina per far que lo boursier. Botavan ena renjada d'espina, ena renjada de chastònha e ena renjada d'epina, bien bien empilar e o cotame de fuèlha o de tossar e quò passava l'ivèrn, la chastònha se conservava jos qu'ei printemps.
De qu'es la tèrre que pòu favorizar la creissença d'un castanhier? I a surtout los endrets que còi de sisa, o per lo còi de sisa, causen un genre de terre sable rouge que cò garde l'humiditat. Mais n'ai pas per tout. I a de caire que cò un pau aisu. Lo chastonhier chau que lo per terra siaie pròpre que tot. Rien de particulier, cotreto pas ni rien du tout quoi. En principi de lo boi de Chostonnier son entretengut. Fui sentin qu'èra un darrèr comandant de l'Austolian. En levar de boi, en levar de boi. Pièi se son aperçut que qu'aboilava lo malodiu. Mon copier se son arrestat de de tolhar e ara se li bòton tornar. Per çò que per en lo sovent de de de voi de rèsto que gèinon lo lo poço de l'autre. Un chastonnier se grèfa es dois fossu, picha pas que siáis trop gros, maximum o coma co. Un pòt lo greffer a lo còp, a lo fen, e en recupèra au moment où lo borjon vai sortir sur un arbre, qu'a va prene sobre un autre arbre On pren un petit, un petit bourgeon coma aquò e l'an lo glissa just a la limita de l'equarça sus lo bòrd de chaque cotè e an lo mastic. E quicòm aquò que d'aquí que se vei bien d'aquer d'aquí. Aquer d'aquí a eu dois grefons, un de chaque costat. Vei lo daus

Lo glisso, chau que siá lo memo grosso, e lo glisso se di, chau bien chausí son nome, e chau vist surtout, surtout chausí lo greffon just que siáie pas dejà bien, bien partit, que siáie prèste au poussar, mais pas plus. Era crida qu'èra que i aviá un gran fiò e e rez-de-chaussée e dessús i aviá una granda grilha e que remplissiá de chastanha e de çò lo fiò que veniá per en bas e d'una diferéncia de hauteur quand même e que sechaja la chastanha.

Qu'a foncciona que qu'a qu'a pira, qu'a pira la ifuèlha, lo iboissu, las espinas, las castanhas e e pièi se qu'a la matina o trièia, o trièia. D'un costat qu'a d'un costat parton la ifuèlha, de l'autre costat passon lei bòga e las castanhas tomban dinc dins lei sacha. Que la machina que sièra a montar las castanhas entra lo luvièr de nau, quicòth ple d'aiga e donc lei bòna tomban dins fon E tot ça que ho pas gaire, qu'ho filo dei lai e qu'ho passo l'aigua l'emporto dins lo d'autre costat e donc e donc lo i bon lo tombo noqui dinc lo dinc lo dinc lo colibrus oqui. E jo quatre calibre donc. Alors oi lai qu'ho monto tout qu'ho monto tout qu'ho lo monto tout. Hum? Mai si piei oui, jo quatre colibre. Vinto. Vinto vinto siei

Lo monde lo dueson los tortònios. Quand los tortònios arribon dins lo telièr, los peson e, bien sûr, balhon. E après, los trièion, los petits per i sujar e lei bèls per vendre i comerçar. Alòr, llur clèda que chau fa mai que de dèr chau que passen e i suètjan las chastalhas pluite. E ara, dins gaire mai d'una setmana, una desena de jors qu'as issu, alòr que chaliá tres setmanas. E après, passan dins de Dins de mochino, dins de piso, mès ua còs de non vist que de palas que destruison lo peu, quoi. E après garron, garron, per ventir lo sieu garron lo peu, lo caccion en, se troviá museu, un pòc mai. Perque per lo per far lo forino chau que loi mòlo son o o quauqui milimèstre de d'espessor mèm o se se tòcho bien sur proticament alò chau que lo chortònho sia un escocinat o bon dun li o dui o dui molí un que fai de forino de forino bien Delfina. E un autre m'o di que lo soir en se mola per plusieurs recètas per chau plusieurs grossos de farina, oui. Los productors, quand los particulièrs redueson lur chautanha, n'i a de bèlas e de petitas, las plus bèlas, lei movon pas quand même, o vendon Lai vendre un coboco per per far de de transformacieu au marron glacé o voilà e e bien la plus qu'ei sur que ei dommage de moure de de bèla chartonha que se vendrò que se vendon quand meme bien mai qu'era petita.
Se pòt emplegar fresc lo chau plumat e lo duos per ok sus un trin de gòrra la prumèira aquí Gosem Paulon, me bon chaure, chau prene lo te, piei lo lo chau fa cuoire dinc un d'aigo un pau solat, e piei n'engaro lo lo lo dosiemo lo segundo pel qu'es un pau amaro, e no e quand e no fes que lo choston es cuoit. E donc lo l'autro. Lo segundo per segar quand lo choston es cuoito e encara chaudo. Non se brula un pauc lo idè me cossi cos coma cò que com archo lo mei. Chau buttar un pauc de sal, pas trò, coma cos se se se plomon mei porei E n'en chau pas trop butar ico pessa que piais per lo per gorrar lo lo segundo per signò trop co fai pas Alors nos çau far bullir un quart d'ora a peu près. Alors aquí moline los chostònhs per far la confitura. Una fus que son que son cuèits los çau molinar. Ciau pòc per un quilò de de confitura ciau pòc per 600 gramme de de de costònha e 400 gramme de sucre, penso que lo costònh è degio sucrata.

E òp! Vètz aquí, un pò de confetura. Nòste reportatge sus la vida d'un castanh es acabat. S'avèm pas poscut aprefondir l'estudi d'aqueu frut que se manja de mai d'un biais, avèm totofes percorregut son evolucion dins la natura e dins la cultura.